Mwanche morigereria naende nerituko rinde ngokoretera omoganda bw'ogoichana sana korwa ase ekenyoro gekorokwa Murama. Murama ekeiga gegotoka ime ye sublocation ya Nyangena, ime ye location ya Omogonchoro, eward ya Kemira, econstituency ya Kitutu Masaba, ime ye county ya Nyamira. Omwana nare abanto mwabere mogokora ase ensemo ya Facebook, emetandao, obete kagosira naboigo ogotoka gaitire ase enchera y'obotutukanu sana. Na onde ase omochie oyo iga, erio tonyare konyora omogano o kamiri igoro y'ogoitwa kw'omwana oyo iga, egotebekana ng'a omwana oye nigo atogete ase enyomba y'omwamate oyomo, ore ase chie, omenyete ase etaoni ya isiko, otigete omochie oye ase eng'encho y'okwerigeria. Egotebekana ng'a omomura oyomo korwa ase ekenyoro eke iga, naberete gakurusia omwana oyo iga, Nakamoreta baka ase omochie oyo iga, akamotiga ororo. Naende ekero okobwatia amang'ana aya iga, neringa omomura oyo iga nabete gakoberana omwana oyo iga ase amatuko goika baka ane atano gasirete, akomotibonga. Tiga tosoe ase omochie oyo iga tonyore ring'ana eri iga kegima ase abanyakenyoro, efamiri noyo ere iga iga erio tonyare komanya omogano oyo bwaikeranu ng'aki egento eki kiabete kegokorekana. Mbuya mono, ase ribaga rigiya komborie ng'a inaki abana bane gombwate oboamate bore obwabene naende obuya. Omwana oyo gare omochokoro oria omwana bw'omochokoro one. Omochie korwa one okorokwa Kristine, omwana oyo osirire, nigo ng'ichanete ekiagera nkonyora eng'ana ng'a omwana oborire ka. Rituko riarenge Aramisi, chinsa inye chia botuko. Nigo nkonyora esimi kondaire egontura ase emenyete network teri ngiya lakini timanyeti buna yasoete ya omwana one okorokwa Pires okomboria ng'a ninki kiabeire. Kongoaka nkoboria Omwana torika okontebi ng'a yaya nabo yabeire igo omwana aga- arwe esukuru saa sita, nabo abere isiko atwo ekero twarwa ase twarwa omwana onde ng'ina moke iga aire omwana nyagitari, bono ekero twairanire tokagete ng'a nabo arande aiga, twaganyire omwana mpaka bono otoborire. Bono twateemire goetanana chinyomba mpaka omwana otoborire. Nkamoboria, Ning'o more komong'aga tore na Ruthu na abande? Twanyabire mpaka twarosire. Ekero bwakia, enkoro yane tebeti buya. Mbosongo omenyete. Nkaicha, ekero naicha nkanyora ng'a ekeene abanto b'ekenyoro nigo baichire inse aa buna omwana oria chairman akwana, ngasinywa eki ngokwana ekiagera batarire, nkobaboria ng'aki ng'a twatarire chichae echi ime, chinsiaga ime. chinyomba mwana oito taiyo ande. Togasoa korenda ng'a bono tiga tobeke amatangaso ase abairi tomanye ng'aki omwana asirete. Rituko eri ri'chuma egoika mpaka esabato tokabeka amatangaso mpaka ekanisa agasaberwa korwa erio omwana buna aborete. Igaika egasi ngokora igo eyabetereretie nkogenda ekiagera chicustoma mbwate chimisi igo naye kwamisirie ecustoma. Nkairana nkagenda bosongo botuko na gwasiriana na omwana momura one mokaya ng'aki ere twakwana ng'a yaya omwana oyo taratoka taraba iga. Bono naende ekero yaigete Rituko ria Chumatano, erio nario rituko riandeterete omoondoko omonene, nonya erikio onde bosongo amang'ana abanto bagoeta ngokwana bare bateba ng'a igwa naigwete ng'a nefamiri yao emanyete ase omwana are, ngekumeri nkaboria efamiri yane efamiri nkabwate ende gete na omwana mokaye mbwate ka, na omwana achaneti, na omorugi one nabo barare ka. Egento kegachaka gonchanda, bono ekero naiyirie omwana akong'akera esimi, Jumatano, nkonyora omwana ondangeirie emeeting ng'a nere yare gokorwa obosongo, ng'a eyio emeeting nere atogocha, naende kore omonyabwayasara otagocha naye otegerere. Dageka nchiereti isano, omwana oyio okong'akera esimi ng'a omwana otokire mwaondo nyomba. Ngachenchia emita nabwate, nkaminyoka gocha. Kongoika nkanyora ng'a eserekari yachire, barusirie omwana mwaondo nyomba, obuya tokaandamana tokaira omwana mpaka mochari. togachaka emeroberio nomotisia oyo orenge aa. Bono Omwana egento ekio nabo kwamoroche. genchandete. Kwamoroche rituko erio, Omwana oyio nimoroche, buna kiare korogana. ekomonyorete ore bamobekire egari, Mm. ekero onchete egari konyora yaimokire ase eng'encho abanto baichire, ken- nabo nkong'ontete egari omwana oyo chairman. Nabateebie, Tenena, mogambi okobateebia, Tenena, oyo nere omogaka bw'omochie oyo. Ningendete, omoerio nintuborete omwana oyio iko tore ere ore ime tokogenda. Nabo nyorete ng'a omwana oyio iga niye arogete, engaki eyio nimorusetie ebiicha. Nkamoaka ebiicha buna niye arogete, risangu riria ria isiko igo riruete eri ri'obosia chianga nonya oboiri, na okogoro ogokobunire. Kogotengecha kogokora iga, nkamoonchorana, Mbeka oyorenge ime omobisa akaboria ng'a ng'a inki kwaremire gokora ng'a motebi ng'a aye ntige, ndigererie eki kere. Bono ase engencho ye chianga nkamorigereria nkarora ng'a nogokumia, basi tokamoira akabekwa mochari. Obuya ase engencho amang'ana arenge bobe. Emocheri yaito ya bosongo noyemanyete, eria enene, mpaka bakarora ng'a tekonyarekana abekwe oo. Tiga abekwe emocheri enkoro, tokore bwango akorerwe postmortem, erinde omwana amanywe bamana komobeka rogoro. Togakwana nomobisa oyorenge aa, Agateba, Inche timbwati mang'ana. Egento mogokora ninwe mokwarakisa, naende ing'o onye mwateba mambia toirane tokore postmortem. Togachaka tokanda rea egesie ekiya mwa abana bachete ningogete na abana bane babamura baminto. Ekero yaiko tokoboria aria Baria ba postmortem bagateeba ng'a omonyagitari agakoira siringi elifu ikomi na sita, echia nyagitari igaa siringi elifu tatu, elifu kumi na tisa nchitakeire. Immediately kotogokwana omwana ogoteeba ng'a tiga torigie chibesa nsabe nonye na ekeombe mbwate togende ka tochie kori na korigia gicha. Tomanya omwana oyo ng'aki are. Omwana oyio agaakana chibese, omwana okorokwa Sataraka nyang'au, oyomo Omorumi ntokombwatia. Ekero omwana oyio echanda, togakora emeroberio eyio ekaera. Twaigete igoro, togatirimboka, ekinaroche ki'ogokumia, ekiagera abana bane mpaka na sokoro y'omwana, ba- bakarigereria rigwansa omobere kera oyomo agakora. Igaika ase batagete bono postmortem, neng'encho eria omwana are gotioka na arufu eria ekagerete ng'a abande baria mwachire ang'e nabo yare nkaba bagantebia ng'a inche nabo ngosoa. Mwaigwa omobisa ogokwana ng'a I need igo nakumeti nabo nasoete without chimasiki na ebinde ase obweng'e. Omwana agakore postmortem ndigereretie. Naende igo nare gocha ekia ekiagera nabwate esimi eria enke yare komoreka omobisa oyo ogo bare goteba buna omonyete are ng'a moreka ase gete. Kamoreka omwana enchera as asenyentire amagoro aya iga abunegete. Omwana Ekero bamotandora chianga na ekero bamobweria omobere omogima agabunire iga emioyo. Omwana agabutire akamigwa aka- akamigwa ekaera. Ekero omonyagitari are korigereria amaiso ekero eromeme igo rwasogete esike eriso erimo igo risogete rire isiko rionsi. Iga enchera omwana oyio eriso eri riachete isiko omonyagitari namoboretie agateba ng'a enchera are komomiga neregerete eriso erio rigasoka buna oromemi rwasogete naende eriso erio nabo rigosoka ensemo eyio. Na ekero nare korigereria riasoka kora agatora omotwe naende omika are komosindigiseri gose ninki are goteba egento egetwe. Obongo obo bwanyororogete gochia inse, nario omotisia oyo yasogete agateba ng'a mose karue abwo nkamotebia goika ndigererie, agachokora oria agakane tiga ndigererie. Mpaka bagaikera bagakora, agaonchora omobere, eki ndatebe kia ogokumia narigereretie nkeri ng'aki, ng'aki omwana oyo. abwate emebere ebere, enchera ende kaonchoirwe korigereria korwa magega, omwana iga abwate obosacha naende iga abwate obokungu. Bono nkaboria omonyagitari ng'a inki eke? Omonyairi aria anteebie ng'a buna kwarorire tiga igo. Nkamoteebia no mpaka mara gatato. Gakona korusia chisambo chiria omwana ase enchera enyomba gose enchera y'echabu y'endagera igo yategete ekaba enchera y'omokungu. Gokorigereria igo okorora ng'a. Nomokungu ore koibora egento eke keganchanda, ekero narigereria iiga, omonyagitari agantebia ng'a aye inse okorori kware mbo enchera oremete, nkamotebi ng'a ngokora kera ekemo, buna ogosoka nari ngosoka korwa aa. Ngasoka omwana atanchaboranire. Buna atanchoboranire, igatosinya, tokairana isiko ngatwana abarirori ngakana abana aba nabo barenge, nkabatebia nere na abanyagetari bagantebia ng'a aye ase eng'encho kwarenge igo, na ase eng'encho gwancha bono aye tiga koba nabo aria ekiara arufu ya echianga echi chiao, nabo erabachande. Ngaikaransa kando mpaka ekero naroberete togaacha, togaikaransa, tokaringa tinganyora chiamanano are, nkamotebia igwa, twarobeirie omwana igwa igwa toche komoenia. Egesie ekiya, omwana one mokaya, nkona kogwasiriana barenge nomogambi, bagatumia eki batumiete keria ekiororo. Esimi eyio egatoka. Ekero yatoka omwana agaakera omogambi akamoteebia ng'a chibu esimi eria erigete chimessage twakagerete omwana oye oyomonyorire babae baebereranirie ase eng'encho ende noo bare komo naende noo bare nyomba kware kominyoka nabo okobagwa aye. Nabo chibu akorete buya bwango akamonyoka, agaika aa, akanyora omwana oino are, akamobeka chipengo nomwana omochokoro one, akabaira amanga, abwo ase omwana oyo achiete goteba bono obobisi obo bwaorokire ng'a buna akorerete omwana oyio ayio, Agakaga ng'a gakorara ataboboke, akanyora agakwete. Akamungacha akabeera nere amatuko atato bakorara komo. Akamana komobogoria akamoira moino aria ase twagenda korigereria, na aramotenenetie akamoturigamia omotwe oroche inse, amagoro aroche igoro, Omwana oyio ekero anyorekana nao abasigari bachete buna chifu arangeretie abasigari bagacha bakamobogoria tokaenda bosongo. Bono egento eke nchandete nkeri ng'a omwana oria nomoke na omosacha oyo na omosacha omonene tari mwana moke oratebe na omosacha omonene ong'ania omosacha oyo obwate ekwerende chinyimboga na omosacha obwate obongo. Lakini ekiabundusire ekegori eki ki'abana mpaka omochokoro oyio one nekiabundusete abana bande, eki nakio egiakorete egekone ekio, naki gioka ataborogetie. Onye nechinyasore obundusire abana bande, onye namarwa obundusire abana bande, naki nare gosaba abaibori baito abamore aa, karamanye abana abana enchera eria bagotara na amakori aya ng'a omokonyora ng'a na emepira bagoaka nini, gaki nabasoroire. Kura abana oyio ng'a onyore oigwe esukuru tiga abwate amang'ana esukuru. Gose oiga esabu omwana oyio ise buna ateba nkere oka bamenyete iga amoretete kaa abere kaa kumbe ni mwarifu. Ntokomanya ng'a kera okambagisa ng'iki are gotara nabarabwo. Iga egento ekio igo keretete obogokumia asende, ng'a omwana okure, okure bweigwerete. Okure bweigwerete nonya omokungu ore aa are kobara ebiti ase gete iga tari kweigwera buna omwana oria. Bari onye ndiri kware koba buya kware koancha bakoe nyagitari origereria obeke nemasini eye ng'a igorerwe abanto igo bararere. So egento eki gianchandete, nabo ng'ichanete, nare gosaba ng'a omochando nore otigaire ase mono omwana oyo one ng'ina kore omwana oyo. Omong'ina ogo bono. Ah, oh, eh, omong'ina bw'omomura oyo. Eh. Okay. Nare gosaba ng'a amonto bare gwancha Ekiagera chibesa echi nonye nkoba ase nkoba egasi yane ngokora iga ere engusu, egasi ya omomura oyo one agokora iga ere engusu, etarete chibesa tonyore toiraneria chisiringi chiri bwechi ikomi na kianda. Naende chibesa inche igo totagete togore esanduki togore omwani chianga mpaka Jumatatu torete. omobere. Aba tore nsa buna abanto baminto, igo nare kobasaba aye bweka, tobasa kochandeka ng'aki aye bweka bwerue, orore keria ogwancha gotoretera. Onye namang'ana y'esimi, rirorio nitagete koba esimi y'omwana tori kamonyenye. Esimi eyio Nere oratome chibese tintageti chiche ase 'nde, tintageti chiche ase omomura one, Mm. igo ntagete chiche ase omwana ng'ina koro, omwana esimi yaye ekero torakoe enamba oyore inse aa, na onde bwensi otegerere toigwete, Mm. karanche atotomere tonyore esawati eratosire erinde twa omwana oyo nomoke, naende ogiachete mobasokano. Egento giachete totebangeti titware kobanga egere tonyore enchera yogokonya tomorete. Omonyagitari iga antebe tibuya iga. Mwana oyo tarenge bono iga muna gwa kwarigereria abera aa. Iga asaregete. Amatumbo aria ekero achete iga agundete. Ekero amatumbo arusetigwe igo ekiagera nemesa igoro are kobekwa, iga agundete, nonye basonete bakairania ekiagera omobere iga orusetigwe risangu rigima. Tiga mbatebie abamore inse aa ng'a iga risangu rigima buna baria mokonyenye eng'ombe mwarigereria rionyenyire buna ekorusia. Ende eye igo yarenge isiko mpaka ng'a igo bono ebinto ebi ekero biairanetigwe tibiairanetigwe buna Nyasae abitongete, ne risangu ria isiko riasonetwe rioka. Igo naki egekogera togosaba ogokonywa, omonto orerwe atoe ogokonywa toche toruserie amatuko aya abere. Esabato na Jumapili na Jumatatu, tonyore ebinto ebi Jumatatu togende twakane nyagetari, twakane mochari, torete omwana Jumanne na komoenia kegima. Igo abaminto nare kobasaba, rende ango chinkwana, egento kiangosete chinkwana chiachete, baria more aba- abakungu na abasacha. Tiga kong'itania nabana bane. Tiga gosegeta abana bane bache kondwania bono iga emiaka eye mbwate tamanini ng'a ase ao ng'eire. Tokaga ng'a mbwerende oike emiaka eyio, onye togwechoka inche igo naboretie Nyasae ekero nasabete nasoete ekanisa nkamoboria ng'a Nyasae nkonye, nabana bane igo tore nabo Nomochoko, gaki ay'oria kware gokwana buna baria mwakwana ng'a cheki mwanyangina, naende nabanto bare bw'ogocha ime. Gani bw'ogo bono bachekia ng'a bw'ogo. Igo batagete gocheki ng'a omwana oyio noabisire nigo akoreire chinyi- chinyasae nchikare ntakamanyeti. Kombori ng'a eng'ana eyio egocha, omokungu buna areta n'omokristo, ng'aki naende nere ndiabete ng'aki mwaroke ekanisa eyio bambe, gento ekio igo kinchandete. Pole sana omogaka. Omomura oyo nkwamoroche ekero arusetigwe aa? Omomura oyo ekero. arusetigwa ekero twachete igo twaigwete ng'a omogambi noare nere, igo togoika agakonyora omogambi omoirire. Igo momura oyio nonye na ekieni tinkerochi, buna airetwe mpaka mogoroba botuko nari ngoakere omwana ng'a nacha nanyore amang'ana, imanga nkorwa. Nachire nomochokoro nchera tore gocha. Gwateba ng'a aye nomokristo lakini kware komonyora nabo bache komokorera bobe. Bono iga ase ase yaikeire ngokorigwe omonto omokristo ngora ndire agokorigwe ebibe. Ebi nebibe ekonyora nakorigwe ase ekeene naende nonye entisi yaye ogakora buya are komoreta keri naroche lasima nare koramoakana. Inaigwete buya, na inche naroche, nabo nare korigia omooro korwa aa, mbeke eyanga ime mokenye ogokenya boronge, rakini okora buya Nyasae buna are omuya, Nyasae iga are ombwemeroberio, mbaka bono enkoro yateremire. Buya mono. Eh, namba- Nairanire buya, naende nasabire abanto baminto ng'a kerio omwana omogaka oria asaba, Motige omochie oria oye Nyasae bweka aakane, omonto omokunete mpaka akaorokia omwana, omonto obisete omwana amatuko atano, ere amoroche naende nere okobugia chisirimbi. Amatuko ayio atato iga amenyete nere buna omokungu oye Gakwete. gakwete. Oyio nenyang'au tari omonto bw'abanto oko- M- ng'aki orarare nomwana oitete are egetondo, naki nagotebie ng'a kware korigia ogokana na omong'ina oiborete, osogeti omwana. Iga ama chinsa echio chiamenyete na omwana amatuko ayio, eyio nere emeremo yaye are gokora. Tori ka, inchuo agoteba enamba eyio.

Eyio nero enamba abasani baito abarerwe nabatotegererete motokonye ase enchera yogwancha kwa omoyo omorabu. Tindi kobabetereria Aye bweka bwanche kware kwerorera omwana oyio, tinkomanya naye naye ng'aki enkoro yao yare gokoira. Ase omochokoro ogo oyobo, ng'ina omwana o Karisiko. Omwana omochokoro one Kiristini, nere onyorete omwana oyio, na omwana oyio iga are ase amaboko aito na abaibori. Buna agocha iga, oche kobori ng'ina kore iga, buna aigwe ng'a Inse okorochire, enchera amanyete inse okoragoiche ondangerie otenena iga, mpaka bono namomisirie the whole the time, agotebia ng'ina moke ng'a inse okorochire ensibi ng'ende ase sokoro. Onye ore omochabu iga akobatebia insibi sokoro tatageti andore in- inde omochabu. Mpaka chianga twamogorera chintimaeti ng'a ng'aki chigocha kobegeka. Ase Christine, ng'ina omwana nki oramotebie? Omochokoro Christine, aria asore, ekiagera nkwabe omoraai ase abana ekanisa mpaka buna kwagendete kw'erigeria. Tiga Nyasae agokonye tware oboremu ng'a Nyasae nakoigorere naende onyore abana naende baetaneti omwana oo oyo orarire. Igo tokogosabera amaya Nyasae agosesenie totwara rigianda mono ekiagera omwana orarire, omwana otimokire. Riamabo. Ai, Nyasae tiga amo- akobeke otware chinguru naende okore emeremo eyio asore. Bweagache buya, ekiagera omwana orarire. Gaki moseseni bw'abaibori baminto buna chairman ateba ng'a nkomererana tore, nari torakwane ayaito, ayaito aya nyomba. Motigare buya, Nyasae abasesenie, na motosabere. Inche ase amarieta nkorokwa Sipora Gesare, tata akorokwa Jonathan Nyangena Obocha. Enka yane ya kabere nsogete aria Keumbu, mogaka one akorokwa Kenneth Ogecho. Igo nde na omoichano omonene ya ogosiria omochokoro one, omwana omomura ominto. Naende igo nde na omoichano omonene Ekero ase ekenyoro kia morama, ekero tokonyora omwana Plavini, omwana ochire aria bono omenyire, akamwana gatwanchete, ing'a Plavini osirire ase enchera y'obokorekanu. Oyo nomoichano ore omonene sana. Naende natemire goteeb gokwana iga, tata ominto mbuya mono, kwaramirwe, kwarutirwe amakindi, mokaye ominto kwaramirwe. Kwarutire amatindi aase ekenyoro kia morama, intagete nkwane na kobarusia ororo iga, omwana omokaye ominto nobosaiti twatagete korigia omwana oria arete esini. Konyikaransete ase echiiro, riarenge marogoba, twarenge na omosubati ominto abana baminto na tata ne chikaseni, postmortem. Onde taiyo orenge aroro. Ekero twakoorete emeroberi tokaenda chinka chiaito tochie korigereria abana ase twatigete. Korende echiiro marogoba nanyorete omosango ay'Omonene, omonto akong'ichera agontebia, Baba, omwana omoka aye omino, ngotenenerwe oitete omwana oo omwabo. Nkabatebia, Baminto, nenchera twarigie omwana oria atobwatere omoicho oria arete esimi. Naende omogambia gwakorete egento ekiya, okaira omwana omokaye ominto na omoiti oria. Abang'ina amoigweti omwana oria nere bweka okorete egekore? Imoigwete omwana omokaye ominto, taiyo? Inche bweka nakeretwe chisimi ngotebigwa, Moetenenere amatanga aya aino, onyange na. Eki, oyio neanchi yane Pamela ore Kitale okonyara gokwana igo. Pamela ekero namokanetie twarigetie emiinu y'okorosia y'okoreta omwana oria ase eminto echachigwe egere omogambi anyanyore aroro. Iga ase mokogenda mogotangasa, tangasa enchiri ere engiya, omwana oyio otebire nere bw'ekoitete omwana oria, buna bararete nere, Buna arikerete omogambi emesegi, omwana agachia gotoka, na Abakristo barimo abamo ogosaba amasabo mbuya mono. Onye tari amasabo, anga mwana oyo tatogete. Onye tari ebibungo, anga mwana oyo tatogete. Abanto baminto, motoike ang'e. Monto teiyo otakwerigwe ense eye, na orogendo rwa Plavin rwaerire. Nabo are orogendo rwaye rwaikerete igo, nabo Nyasae amobangerete igo. Ase amarieta aya nkorokwa Phyllis, omogaka onde akorokwa Tom. Inche na onyange naende iga nonsi yaito, nigo nde omobiaro omoiseke o kabere ase omochie oyo. Erio riarenge rituko ria Alamisi marogoba. Ngaakerwa esimi na omomura ominto na omwana oborire bagotebirie, ngateba yaya tindatebigwa, nkarora tinkoa agasimi gochia ande ngoakera tata amoborie ng'a tata eng'ana ere engano oyemanyete? Ngaakera tata, tata agantebia yaya tindateba. Tiratebiwu, ase ebirengererio biane ngateba, onye omwana oborire, omwana kore arahisi korera nkorora tore chitibi na binto binde chisimi goeta buna abana ba- bakoirwa baitwa, nkarora ng'a yaya ki nkoenda ekanisa tiga nkonde araboria Nyasaye tokwane nere, akore keri kere ogwancha kwaye omwana oyo onye oitwa. Aretwe gakwete gose aretwe kare moyo. Ogaki mambia nimenyete nyangusu nabo ngokorera ebiasara biane bike igo, ngacha mpaka iga iga, nkanyora abamate nabo bare iga aro baisaransete buya, ngatebia abarenge ororo ng'a gaki barangeri basoe nyomba iga amo na tata torakore ogosaba. Igatoka na omorisia noyo arenge, togasoa nyomba aria nabo twakorete amasabo. Naende nkwiranerie Nyasae mbuya mono ekiagera otwiraneire amasabo aria ekiagera ntogete togateba ng'a omwana Pravi niye ache kare moyo gose ache gakorete ki? gakwete. Nyasae oria bw'oka bw'okonene okunete omwana oria agancha agakwana nabo yare konyarekana omwana oyo abore mpaka nanga saa hii ntoranyore asare. aire nonya ndoche abeke rigena rinde natugeke, rakini ase eng'encho obwanchani bwa Nyasaye bore obonge naende twamoboriri, nkoigwa are amasabo mpaka ase abanyabibe, otoiranerie omwana Bravin. Gaki inche nkobasaba abanyakenyoro baminto, obokong'u obotari iga iga bore bore kera ase nonya na ase tomenyete, okonywa oko kwe nyasore nkobuchete, inche egento ndabatebie abakungu bare aiga, nonya ekero Yeso arekorwa ase omosaraba. Amaene iga atebete, tiga konderereria ng'o inche, tiga konderereria inwe na abana ba- bang'o baino. Tasi goa abakungu baikaransete bare inse aa ekiagera nabwo chida chigokora ki? Chikoroma. chigosera. Bono ekero tokona gosaba tokonya korera abana baito, gaki obosari bwabeire obonge, enyasore eye ekonywegwa, nabo omwana ogo ekero are omoke, okomosibia kwamobekera chianga omwana ogenda ekanisa gose kwamoira esukuru, omwana oye ekero akona gokina, tori gochi komanya ng'a aase aya enda gosoma ngurupu ki anyora aroro ere amosiri. Nonya nabaibori abatari gwancha kwabo, nabo bakinetie omwana oyobe ase enchera ere engiya bakamorera buya, lakini omwana oikire igoro, Eshetani yamobwatire. Gaki nkobairaneria mbuya mono, gaki amang'ana aro mokonya gokwana, Lakini moyainyore ekero Omonene agocha mpaka moyarue omobaro, tiga gokwana gaki egento otamanyeti. Omogambi iga aroche enchera engiya motari koenda mokore obwarifu iga aria, iga are koira omwana omoka ayegere motantani bw'ebirengererio. Lakini bono inwe ase engencho y'okorengereria kwaino, naende nabo oranyore na okorengereria kwaino na ogoke, tari igo nabare ama. mokarengereria erinde omwana oyo nere okorete egekore. Mwana omokaye agachiete egere moenda gosaria sobo omwana oyo okorete amagoso. Gaki twancherane igo, tobwaterane, enchera mogoteba ng'a tweta twetache gaki eiteri nchera ngiya, na monto taiyo ogwancha kwerwa, na monto taiyo ogwancha amang'ana amakong'u ache buna aya, nabo oranyore oyo iga akoreretwe egekore eke, Mambia aye iga okorwa are okwerwe, naki gose oratake eama tekobwatesi? Gaki tiga tobwaterane, tosabere efamiri eye iga y'omogaka tata Nyangena. Twaratwarire amatanga gocha aa, momura ominto naku mbwango iga twamotuguta. Nyasae bw'obwanchani obonene abakune chinkoro chiaino, motobwatesi, naende inche nkweraneirie omogambi mbuya mono bw'ekenyoro eke, na omodisia oyo omange okorire egasi enkong'u, nimenyete etaoni nanya korora ase serikali egoteki jukumu buna yatekirie ase efamiri eye. Nere momosabere, tokomanya enchera Nyasae amoretete aseee aseee manga mwateba, Nabo oranyore nere ore gochia gokora obonchorori ase ekenyoro eke abana baino gekogera oyo abana baye batarakina babe abanene buna aba, gose nere ngokina bare. Aba bakinire babeire abasacha na abakong'u nonya na abaiseke isiko isi nkonywa bare enyasore. Omwana akoenda oake enyasore ore na nyomba, aye tori komanya na omwana oyo onyure enyasore. Gekogera ase nyasore teri gochia korikwa mogongo iga ng'a nakorete ki? Nanywete. Akonywa enyasore, otakuna chiporigamu gochia aa, agokora kora gochia anywete ebinto bigotioka monwe chiafya echi chiacha, tokomanya gose omwana onkonywa are enyasore. Gaki igo tiga tosabere abana aba ekegori eke kegokina bono, abaibori, abang'ina, igo tore ase akorokwa ng'a ICU, tore danger, totachieti kobeka riru nse torere Nyasaye torange rigoro eike, omonene omogano bwa bw'abana baito ngosiekwa ore, onye Yeso taracha. Mbuya bono abana media ase ogocha. Natebire, Mbuya mono ase ogoika iga iga. Mbuya mono baba. Eeh. Buna ase amarieta ngaki okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Justus Mukaya, oyo nyange nande. Ee bono. Oyo osirete nomochokoro one, omwana bwenyaroka yanenene. Etinga yarenge Aramisi tarehe ikomi na ine. Aye momete nomwana oyo? Inche menyete Sirare, ebamenyete kaa. Nomong'ina obo. Nomong'ina one nabana bane. Yarenge tarehe ikomi na ene chinsa chia botuko saa tatu, nario nyorete esimi korwa ase omong'ina one egontebia ng'a Brian ntoramorore, nkaboria bono nki eki mwantebia, morarora Brian korwa saa ngapi? Narwete esukuru saa sita korwa mpaka bono torakora ki? Tararorekana. Nkamoboria mwararigereiri? Gateba ee twararigereiri otoborire. Nkatwara nobororo omwana oino mosigete sana ngocha are sirare twarabera nere, nkang'ea korera, ngakera mosubati ominto twasimire nache twakera omosia asime ase ameete netwake ekanga, ngakera mosubati asime nkamotebia nigwete ng'a omwana oborire lakini timeti naki aborete, korwa aria togachaka eprocess ya okomorigia, nkaba ngakoseru sirare ngacha ngaikaa ekero arenge ang'e jumamosi, tokabwaterana korigia omwana oyio iga. Akabora amang'ana y'abanto, rende bagakenya gokagera ere atoke ase omwana nere okorete ki? Nere omoirete. Inche Oh, bweka ise, ise omwana oyo. ise omwana bono oyo moigurete inche bweka ngaimokia epigipigi paso na ngokora uchunguzi yane ntari gotebia monto inki ngoko ngachunga gose mpaka ase omomura oyo amenyete Oh, ise omwana oyo. Eh, Oyo ngagenda- batiganete nenyaroka yao. eh, ngagenda bako ase amenyete ngatoma omonto ime akakora interrogation Aka- mpaka omonene rande akamotebia mwana tache Tageti aa, nkarabeke omoise omwana kando ng'ata, naende nkang'ea bono kore rirorio tari neriweene naki ngokora nyore omwana. Mpaka ekero yachete goika rituko riaaa Jumaine, twabegete ebarasa rogoro aria omogambi narenge, nkabatebia bono nigo ase ekero ase omwana omborere. Nabaeire masaao ishirini na ine, aitama ondetere omwana kare moyo gosakwete, gochakera mambia saa tano egento ngochia gokora ogochia motwe onde takora ki? Tanda omo. Bono obwo obo bokore bwachete bokari Omwana one, abararete omobaro bw'omonto bw'enchoka akore ki? Timotarire. Omorero noarenge ase emebasi. Noarenge bake ase emitinyo eye, bakatabete omogambi rirorio narenge nase nyokokwana. Okay. Akaenda akarikera omogambi emesegi akamotebia genda bake ase gete ase gete monyore omwana. Inche bweka korwa mambia erio konya nachakire eprocess, naratomeire deposit, omonto bwe chinchoki natagete are gokora ekemira kero mo ekenyoro gesanete egekora, monto tagosarigwa ase yaye moche goikaransa isiko aa mokorigia egento, omonto agachete agirete nakio. Ki nasokire na ekira nyanyapa ase narete okorokaa nyapara ibere aria gochia mata ake iga nkonyora omogambi ogotira ogo mbori nkayogochia komotebia nataka gokora eke kemera, ogantebia tere nochika. Nabo ekero nomogambi togochia toikaransa mwane isiko aria. Agateba, Aye tatonyora omwana kare moyo, gose akwete, lakini eripoti nere mbwate, ake esirimbia. Buna twa akabugia esirimbia buna acha buna twacha toikaransa twakora, omogambi nere na omong'aini omoyio tokorana nere achie agasoma, tachieti gototebia ng'a ne emessage arikeirie. Ekero abanto bacha iga abatebete iga buna toikerete iga, chinyomba nchire chitamenyiri imwe are achakiri, akaimoka agateba titwende mpaka mogondo na omwana are. Buna togochi goika abwo mogondo. Korende omong'ina oria omonyene oyio nere takamaeti orachire oratenyire ebina, tokaira ng'a amo abanto baria bacha togatenchera intwe rigete tiga toete opost toende. Ekero twanyora rimusia omogambi agateba sasa oyo iga onde taiyo ogokuna tiga twake esimi torangerie abasigari bache bakore ki? Barore gose nomwana okwete. Amang'ana ya emetandao buna yacha. Abande basoire barikire rest in peace inche tindatangasa ng'a mochie oye korwa nokure lakini ekaba egasi enkong'u mwana oye tokonyora nabo aremo abwo ekero serikari yachete egatagora mwana oye nabo babegete ebunua ime bamobegete omotwe okarora inse amagoro akarora igoro naende akareta egunia endabu agakumeka korwa amagoro igoro bono omwana oyio. konyora osarekire. Brian yarenge nomonto bwanchete kera omonto neba tare koancha gose gwaseseti na monto atamanyeti lakini ekero akomanyete nabo mokonya goseka seka nere igo, obatebia amang'ana abere atato. Igo aria ntwachete tokamokorera postmortem bosongo abwo lakini konyora osarekire nonye bono iga nare kogamba na omonto oria namotigete tontebirie omokorire baka amaise omoiraneria abere nomo, bono natagete koenda komobeka ase agiya amabiko ase aya ere togochia komonyora, tonyore obeire buya. Inche egento nare gosaba, egento ekio giachete totari ebanga onde ka onde nkorera kune igoro ya omwana oyo na omoke, mama omwabo akare ase akare kwerigeria, na inche nimbwate abana aria ngosomia bare secondary ang'e babere, akamo nako kare primary, ase omoyo bwa ogwancha oyo oranche akonye. Omoyogo oyo gwasaboa igo ababwanga omwana ore konya orosarigire ase agache tintwe okonyara komobeka moche rigika, erinde tombwaterane tomorete Chumaine na komoenia. Ayio naro ndatebe nkorenge ayande korende omwana efamiri oyogo yakwane. okare chinse chisiko aiga Saulo erebia, Are Saulo arebia, "Eh, sofa ng'aki akoeresa, nkoegware ribaga ache gose ng'aki agotebirie? Ere ekero twachia gokwana ribaga tari koegwa ache, na obororo boria buna abwate. Naye nachete ekiina getari ekiya, lakini nachache ekero emiaka eria yarire, nache korora egere efuki mono. mwatemire komosegeta Twatemire koyama nere, nonya bono iga namate ndisia aye nganyete, togokora egesi eke tokorire iga, bono iga agachete naende ngomoande ripoti. oyo ase omogaka oyo oye oyo omoete omwana ase gwachete gochekia ere o- o- ng'aki obwamate bwarenge. Ngokominitiki ngokominitiki tore. Namwakire esimenti aye namatanga are, nkarenge nabwo aba baikire ase barenge amatanga igo bachire. Ande aye namatanga ande kingokora ngocha ande gekara tintageti nere oti nonye kingotindeka omwana nere ase omwana. Goika toteme kobwaterana, egekara okonyora bamoritire ng'a nere oirete omwana ateire, tobwaterane toenie omwana oyo oye obuya nonya nomochokoro one. Ase engencho bono omwana oye namorogete ng'a namang'ana akoro na riria yachete chisukuru chikarasi ekwe ebinto ebi buna ebi bikoba yaani. Ase bambwatire I think nabo abwo barure amatanga ere eratoke iga arenge na epikipiki taraika lakini isekuru omwana oikire aa. Tata omwabo momura oyo namororire aa tobwaterane tore twensi amo togenderete konya gosukia torore ng'a naki togokora toenie omochokoro oito buya Lakini ase egeto abana aba togokinia bono nabo okonyora kobeera omwana aye obugete mbuya omanyete na abana kumbe baonchokire tari gwancha koba yaani lakini nare konye nonye na bono igoro nonye na omochie one omanyete egento bono abanto batamaete omochie one twabogete na omogambi obo obotuko bwa gokera igoro saa tisa nari twachagete tochungusie aba bare gokwana egento ng'a omwana one oiriru mbamaeti nki kiagenderera togachungusia namba tware korigia tonyore oyio tokorigia tamenyeti aa. Akamete Nakuru. Igo. Na Nakuru abwo okore emitinyi etato. Igo gokagera kwa abanto aba bande bare gokwana gore. Bono aya bare gokwana. Eprocess eria twachitagete obotuko bogokiera igoro saa tisa. Nonya buna nkwane postmortem omogambi buna akonyora report buna akerete oria esimi akamotia ekebande kiane ntigete nyomba. Agantebia rora naki togokora omoisia oyo arete esimi eye. Ngatebia omoisia one genda omotebi na ebicha ogoeaka. Erinde akoe esimi eye tonyore ime, omoisia one nabo achete akareta oria esimi, ngatebia omogambi esimi yaikire nyomba omoisia oyo one akaire bagachia gotera chiombe chinsia, bono mbamanye tochungusie agenderete nonya nokoirwa gochia aria, netwabairete erinde tosieke ebinto biabanto mbisera ekero totaranyora ochunguzi ekorete ki? Esaini. Nari bang'ete goteba ango yaye nere ekorete ki? Nere etete omwana. Oria nere twatomete kobwata oyo okorete gento. Ekechaano eke iga nokemaete, giakorete amang'ana aya. Ekechaano eke nonya nkemaete nonya bakororete ebi mwane, nonya bagochacha esimi mwane, kera egento nonya okonyora babutete abwo. Igo na igo na omonto omaete enka yago buya. Mpaka omwana oye omomaete bagotara nere oyaitete, tari ng'a na omonto, nere iga amomaete ase eng'encho okomorangeria are. Bagenda bataara, bamogorera nonya ne ritoke enchera baria, na omonto amanyete. Inok. Ise ochire gokwanera amang'ana ago aiga, nkwaigwa amang'ana a ise akwana, nki orakwane igoro y'amang'ana aye? Ise tingomobekera magoso abana abasarikire, naki nateba, Omochokoro one oikire korara, oyomo okorerete ge amagoso aye otokire. Tiga ere atembekere ata- atakerigwe atue eria esera ekare gotumeka, emosibe na kuringana buna amagoso aye ara- arakore ki, ararengerererio. Tata omwabo tingomobekera amagoso, egekogera nere ekero akorenda epikipiki. Aba, mama omwabo, ere natakacha asabe ekenyoro amabera kimwabere bweka. Gekogera inche amanyinga agandomete mapema, Enyarorekano ere yachete ekanyora omwana oye isiko abwo, yachete gochacha esime ekanyora abe basiegete bachiire. Na eroche omomura oye iga ateneine ikoro riria abe aria. Naende ekero tokomointera goetia aria omomura oye atebe ng'a riria Brian ngwateneine aria ate ng'a inche yaya nakoroche, oyagoteba inche ninkoroche lakini tinkoro. Kumbe oyatametwe oyo ochire onyorire oyo taiyo asokire gochia, akairana agapikia omwana, akaenda kong'enta. Baibori nabo nda- mba- nabare barabe mbamanya, lakini ise tamenyeti aa, ng'ina mono. Nere goika ndamobekere amagoso ake, nonye ekero togokwana nabo okorora omonto yesitari arigete egento eke nkemanyete bono. Naki nakire, Tata mwaberete ngomobekera amagoso, mama inki, mama omwabo nimobwate ng'a nere asibete. Nonya ekero nachia naenda, nchamanyete namenyete ase are nagorete emioro gete korwa ase are, kingotira nero, nga egari egansareka ase tokoro ka kaaria ekanga, ngatiga egari oo ase eng'encho yegento ekio kemenete nkare ne Nisani ngacha. Nare yagatigara, ekero nachia koyoigwa ime ere natiga riria omoisia one ache koriseria chiombe, bagateba egwatigeria emioro oche gokenya abanto, nkamata yaya emioro eye nagorete. Emerero yarenge ekayasira eyarire engareti ere omosiache kore esegi kiombe. Bono okorora ng'a egento eke gekaba obwoba, naende buna riria narure ebitiso, egabidi bono abanto bakang'usana nabo omonto aratame ng'a inche timbwate ebitina na omonto, ntitwanya kogosana na omonto rogoro aa, abanto tomenyane bonsi buna abasani, naende abanto bonsi nabo bagocha gari basoa buna enye- enyomba ya kera omonto, bagosoa aria bakora ebinto biabo, omonto nabo agosoa soa baka ase agocha chisemi chiaye roche achia ogenda. Okoa abanto freedom eye bono narore naki ekebe bono egento ekio giansinyire. Anyway pole sana na enamba ya ya ya omong'ina one Bono eria iga ase enamba y'omong'ina ere 0705 omanyete ngojigwatera nkare omonto natantanie. Mm. Taya ngoyera rero 0705 tiri koyebwatera abwate chinyinga. Labda koenderete kono Eh. korisia namba eyio. Igere 0705 74.45 Inche nare gotebia omotangi one ase ore, kabe omoremu, barafinyo tonyorire korwa amaboko aito, ntwamwanchete, totware enkoro embe, yokonya korengereria ebirengererio ebiinge. abana nomoko ore abana nonyore, na Nyasaye nakobwatesie ase ebinto ogokora bigenderere, tobasa koirana nokore kende, praffini na oyomo naende nonyore aba praffini babere batato, bache kokorenda negesaku kiago, tobasa koirana otebe ng'aa boma ekenyoro keria kia morama tingotachoka. Aanse inwe, naende goika otacha gochia okwania abaibori noo eki giaikire koba. Emibango ya Nyasae ntokoyebinga tokomanya ekiagera eki kiaba. Mbuya mono. Sawa asante. Enyomba nere eye. Enyomba nere eye. Omwana abekire maa. Ekero twachete nabo twasoerete aa. Okay, inche omorigereria ekero okorigereria enyomba nere Yeso omwana abete kagotigwa, na by the way ekero okorigereria ase aya iga na epaara na ang'aa iga na omochie noro oo iga it's an abandoned house okora ng'a omonyene akare chinse chinsemo chinsike omo. Omonyene enyomba eyamenyete ekero tare. Ase agore toborema amenyete. Bono enyomba eye iga ayetigete ekero kende kiabeire. Agocha ka. Agocha obera korenge ekero disi yaye barwa yacha yasiekwa. Nyomba eye oyo oitete omwana aiga aigorete aa. Etirisa eye. Etirisa eye naigorete, ekero abeka omwana ime agasiekana egete. Aaria ase aa rigara. Aa akabeka egete iga, erinde ekabwata etirisa eye, omonto arore ng'a nesiki, Esiekire. intwe ekero twachete egento twaroche ne echingi, ne chinsanako.

Bakanyora omwana abekire ebunio ime, ebunio yaikire sana ere ense anene, nigo arenge abotimetie omonto ocha orusia, lakini nonya ochia akabeire aa. Iga enyomba nere eye, orioo omokairu oria oitete omwana, no aretete akamobeka. Mpaka buna achete korikera omogambi emessage, genda baka asegete asegete monyore omwana. Nari twachete tokanyora omwana no are maosarekire, tokamorusia aro, tokamoira moche. Igo ase aiga kore omwana gesasirete nonya achete akamoreta. Omwana oyo gesasirete ne nomomura oyo naberete nere nyomba amatuko atato. Enyomba eye. Ase amenyete bono mwabo. Akabera nere mwabo. Mwabo amatuko atato buna akoeresa abasigari. akamanya gocha komoreta aa. Oo igo bono naro omwabo amobegete ase amatuko atato. Buna nare asete abasigari abwo araberete nere nyomba. Bwoye aria. Bwoye. Nere bikomete mwaye. Achiete agatagora mwango yaye. Nao are korara. Bono iga aria nao asirirete. Aria nao amoiterete. Ekero babere nere ase Kutatu, timanyeti iga aochiete komanya ng'a naki yaba iga.

nenyomba chinsiaga ase aye iga oroche buna ere gesi omwana oino atogete ase omochie oyo iga. Ekenyoro ekiya kia Murama omwanchwa omorigereria twaigwe ore omogano bw'ogoichana sana, amang'ana amange akwanirwe ase aye iga igoro y'omwana oyo buna aitetwe ase enchera y'okinyama sana. Sokoro oria y'omwana oyo okwanire amang'ana amakong'u. Ekero okoeresa enchera akoeresa nabo postmortem omwana oyo buna are kororokana, abe kororokana ng'a nigo aitetwe naboigo okorerwa amang'ana are amakong'u ay'ogoichana sana. Abanto bare iga bakwanire amang'ana amange, timanyeti ng'a aye gwatotegereire ase egeki gionsi pi nkigwasomire korwa ase aya iga. Abana baino barende ase enchera y'okoba monitor. Naboigo amang'ana abere atato twasomire korwa ase aiga, chinyomba nchitigire ase emechie, erinde kande nabo bakonyora abana bakare gokora chigasi isiko batigete chinyomba chiabo ase aiga. Ogosemigwa okonene nkori ng'a mwarachaki chinyomba echi iga nabo okonyora obosari bogokorekana ase chinyomba echi iga ande kande motamanyeti. Naboigo abasae mogokina bono, Gen-Z, babere bagotumeka ebinto ebinyugwa na ebinto binde ebibe bigosaria nebo nenchera bakorengereria. Buna omoibori temasana korengereria gose korigereria omwana ogo ng'aki akogenda ching'endo chiaye ng'aki chire, mambia totware egesaku kere ekeronge. Ekero kwarorire omwana ogachakire kworokia chimbwa chire chimbe, tiga gotetea embwa eria buna ere igo, temasana komorongeyia erio ache gogokonya mwesuko. Timbwati amange nkomenta korwa ase aiga, mbuya mono ase okogenda kogwocha chistori chiaito nabo igo gototegerera inche Mark na Iti nkorokwa, twaumerane ase omogano ogocha.